Dig, dig, dig, dig, digging around. Dig, dig, dig, dig, digging the ground. Helo, fi yw Richard Ellis a chroeso i'r podcast compostio hwn gan Cynllun Craff am Wastraff. Yn ystod y podcast yma, byddwn yn dweud sut mae compostio gartref yn gweithio a'r manteision y mae'n ei gynnig i bob un ohonom. Compostio yw'r ffurf byrraf o ailgylchu oherwydd mae'n defnyddio grymoedd natur i ailgylchu. Dyma Adrian Jones i amlinellu sut mae compostio yn helpu'r amgylchedd. Composting at home reduces the amount that local authorities have to collect and treat, so it therefore reduces vehicle journeys. Um, it provides the material for use in the garden,

Mae pryfed a micro-organeddau yn cael mynediad i'ch bin compost ac maent yn chwalu a phydru'n gwastraff i greu compost llawn maeth a fydd o gymorth mawr i'ch gardd. Gwych! Ond, os ydych yn cymysgu eich gwastraff pydradwy â deunydd eraill a'i gadael allan i'w gasglu, bydd y mwyafrif ohono yn cyrraedd safle tir-lenwi lle na fydd yn gallu pydru'n iawn. Caiff ei wasgu dan y gwastraff arall lle nad oes aer. Nawr, mae aer yn elfen bwysig iawn mewn compost. Gydag aer yn y compost, mae pryfed a micro-organeddau yn ffynnu ac yn gwneud eu gwaith. Heb aer, ni allant wneud y gwaith. Pan fyddwch yn compostio gartref, fe sylwch fod eich bin yn gallu dal ei afael ar yr aer sydd ei angen drwy roi ystod eang o ddeunydd ynddo. Er enghraifft, fe allwch gyrchu darnau o bapur a chardbord neu ddefnyddio bocsys wyau, ond cyn eu rhoi yn y compost, ychwanegwch weddillion tocio a brigau. Bydd hyn yn sicrhau y bydd y deunydd yn y bin yn pydru'n aerobig. Golyga hyn fod aer yn y compost. Mae'n bwysig cofio beth ddylai gael ei roi a beth na ddylai gael ei roi yn y compost. Dyma Becky Faverger. Well, I only um, put kind of my vegetable peelings, uh, my green waste from my garden, you know, kind of bits of twigs, grass, um, eggshells I put in, bit of newspaper, uh, egg boxes, that kind of thing. I don't put in any cooked uh, food or any meat or fish scraps or anything like that. Mae'r cynghorydd Richard Parry Hughes yn cynnig yr un cyngor. Be allwch chi reid yn y compost? Wel, fel o'n i'n deud, dwi'n meddwl bod um, dail um, sy'n um, Ellwch chi ddeud gwerth glas, ellwch chi ddeud dail chwyn, um, ond chi byd oedd hada chwyn i mewn, byd oedd gormod o hada chwyn i mewn, neu mi gewch chi uh, grop da ardderchog o hada o chwyn yn eich gardd. Be sy'n bwysig, ellwch chi ddeud um, um, crwyn tatws, ro'n i'n deud, crwyn swetch, crwyn moron, uh, peth, chi, pethau fel ydy. Crwn oren ddim yn beth syniad da, mae croen afal yn, yn, yn gweithio'n iawn. Lle. Dyn, mae, mae pethau fel yna sydd am bydru'n iawn, mae, mae nhw'n siŵr, o, mae, mae crwn oren braidd am, am um, yn asid nhw, a mae o'n tueddu i beidio pydru. Ond mae croen afal yn yr echol, lle. Felly, mi ddwch chi, um, mi ddwch chi rei hynna mewn, ac um, Mae aer a'r bacteria efo'i gilydd yn, yn, yn ei bydre lawr. Ac ydyn, um, na, dwi'n credu mae yna ddrwg neu rhywbeth. Ond pidwch ar ei gormod yn nhw, chos mi dynwch i lygod a dyn pidwch at yn llygod dyn ddim yn swnio rhy dda iawn. Mae swydd Richard yn golygu ei fod yn gwybod cryn dipyn am gompostio ar raddfa fawr. Wel fel yy ffermwr dwi 'di bod yn compostio ers blynyddoedd mae'n cofio mae o'n egwyddor yy hen egwyddor amaethyddol lle 'dach chi yn rhoid yym tail a ac allan yym co- carthu'r yy o- yy tail o dan anifeiliad dod â fo allan gweithio ddo dwmo yy droi o drosodd a wedyn mynd â fo a'i deilo fo i'r caea. Mae hynna'n digwydd yn arferol mewn ffermydd ac Mae lot o ffermydd bellach um, a beth da ni'n neud acw ydy um, mae'r crwyn tatws a, a crwyn na mynd i mewn i'r tocyn hwnnw dydy gwir lle. Felly mae nhw'n cael ei, ei cymysgu efo yr um, tail cyffredin. Be sy'n eithriadol o bwysig, beth bynnag y dwi'n gwneud, ydy cadw yn ein siŵr nad ydy ni'n ymryn o gig nad dim felly mynd i mewn i'r uh, doman dail felly. Felly, mae angen i chi sicrhau eich bod yn rhoi y deunydd cywir i mewn. Mae dewis y deunydd cywir i roi yn y compost yn llawer o hwyl. Rhowch gynnig arni a chewch weld dros eich hunan. Wrth ddechrau, anelwch at gael tua'r un faint o ddeunydd sy'n pydru'n gyflym â ddeunydd sy'n pydru'n araf. Er enghraifft, mae angen cymysgu bwced o wastraff cegin gyda bwced o bapur a chardbord wedi ei gwrychu. Os bydd y compost yn rhy wlyb a'i fod yn drewllyd neu farwaidd, yna ychwanegwch mwy o ddeunydd sy'n pydru'n araf. Pethau sy'n sych a chaled fel brigau, dail wedi ei sychu neu gardbord. Os bydd y compost yn rhy sych, yna ychwanegwch deunydd sy'n pydru'n gyflym, pethau gwlyb a meddal fel pilion llysiau neu borfa wedi eu dorri.